Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna lai tiah ruahchannak nganpi kan ngei. Kan YouTube channel in lunglawm te kan rak in ton ṭhan hna. Tutan kan chim dingmi cu January ni riat thawng hi kum kul kum nga ah CDM Matupi CB chungtel B1 nih CC chungtel B2 ralkap le Yimhu pahnih tel in ralkap pariat kan sinah an rak i ap tiah

Temha thu in chimnak nawl ngei Salai Nai John Kim nih Khonum Thung media ah a chim. CDF Matupi B2 Butalian paruk i camp commander cu a fapa bom nih A hliamh i a kut a bul caah dinh caan liip a khunh la in inn a tlun lioah tatmahavuan nih an tlaih. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in Battalion sik i military department commander zong a nupi dau ngei ding a si caah Dinh caan la in inn a tlun lio ah B1 nih an rak tlaih tiah Khonum Tung media nih a langhter. Tamaha ṭhu ralkap paruk zong Christmas hmang ding in an khua i an tlun lio ah tlaih an tong i Anmah chung i ralkap pakhat cu nu ralkap pakhat he aa ṭhium ding an si caah a tlungmi an si tiah Salai Nai John Kim nih a chim. An za tein khua an phanh hnu ah an tlaih hna. An tlaih hna hnu ah kanmah sinah an i fonh tiah cathanh an chuah. Kanmah zong nih Christmas a si caah dinh caan ṭha tein kan pek hna i ṭha tein hong kir ṭhan ding in kan chimh hna. Tamaha Vuan he i chimhchawn in lu chuak u a herh lo ah tlaih nan tong sual lai tiah kan cah ta ko hna. Kan phan bantuk in khika le an phanh ah an za tein an tlaih hna. An tlaihmi hna cu kanmah sinah an i fonh tiin cathanh an chuah. Mah hi cu a palh taktakmi a si. Tlaih a tongmi kan ralkap pawl he kan i pehtlai kho rih lo. Line hman le pehtlaihnak tuah an kham hna i a si men lai tiah CDM matupi ṭamha ṭhu in chimnak nawlngeitu nih cun a chim. Hi kong he pehtlai in CDM matupi Byivuan in chimnak nawl ngei. Salai Bawi Uk nih cun kanmah sin i fonh an duh caah rami an si nain an i lo thlu ve lo. An duhnak cu aa dang cio. A tlangpi in chim ahcun kan Mahavuan sinah fonh kan duh tiin a rami an si. sac ralkap zong an um ti lo caah Matupi i funtom duh in kan rak chuak tiin an chimmi zong an um. Tanmaha ṭhu ralkap pawl cu ri kan khiahmi cycle chung ah um chung dingin kan ti hna i zulhphung cheukhat he tlawmpal kan kham chung rih hna tiah nizan January ni kua ah Khongnung Tung media sinah a chim. A liamcia thong hnih kum kul kum li June ni kua ni ah Tamahawan an i telnak CB le ṭangṭi phu nih Matupi khuapi cu a ningpi in an lak i an uk. Matupi khuapi sersiam ṭhannak rian caah mipi ukhruaitu phu zong a thar in an dirh ṭhan i ukhruainak an kalpi cuahmah tiah theih a si.

Mah pawl an chimmi kha yoh ti um lo taktak mi a si. Atu thil a kal ning Salai Nai John Kim nih a chim ning hi ngaih tikah mah hi thil sining ralkap kal ning dik tein a chim ti a vun fiang ngaingai. Hi kongah a hau tantan lo ti si loin kamhnih bia ṭhate zoh tikah Matupi B1 AA hmang in AA i bochan in mah hi an tlaih hna le mah ti an hren mi hna a si ko ti hi a fiang. Mah bantuk hi kan ram ah a rak um lai ti kan ruat bal lo. Asinain a von um cuahmah. Mino kan ti mi hna zong hi power an rak duh ngaingai ti a hon lang. A hau pengtlang hriamtlan si zong ah an ṭhutdan kaltak le an rengh. an bawi sinak kaltak he an i harh tuk cio. Mah nih a hrinmi cu khat le khat karah rem lonak, khat le khat i lungrual lonak kha a um tawn. Pakhat le pakhat i upatnak a zor, pakhat le pakhat i dawhnak a zor. Kawl ralhrang kan tei lai tinak in kan peng kan tlang ah zeitindah kan bawi khawh lai le kan lal khawh lai timi hi a ruatmi kan tam ngaingai. Mah hi Chinram a zawttertu zong a si. Chinram caah hmape zong a si.